Сез миңа дога кылыгыз, миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирәчәкмен. Ләкин шундый чираклар бар, качан догалар кабул булмый. Бүген өч хәдис өйрәнербез, качан догалар кабул булмый. Һәм шушы хәдисләр белән, иншалла, без үзебезне менә бу очраклардан саклап калырбыз. Шул сәбәпләрдән, әгәр дә без үзебезне кисәк, иншалла, безнең догаларыбызның кабул булу мөмкинчелеге арта. Беренче хәдис. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Закар раҗуля" бер кешене искә төшерде һәм әйтте: "Ютилю сафара" ул бик озак вакыт сәфәрдә иде. Кайбер галимнәр әйтәләр, монда Гарәфәт көне турында сүз бара. Ләкин хәдистә конкретно әйтелмәгән, сәфәрдә дип әйтәбез. Ул сәфәрдә әшгаса акбара, аның чәчләре тузанга баткан, инде мескен хәлдә Аллаһ каршында, ямудду ядәйһи илә сәма, кулларын күккә күтәреп тора, эй Раббым, и әйтә, я Рабб, я Рабб, эй Раббым, эй Раббым!

Ва машрабухул харам, аның эчкән әйберләре харам. Ва мәлбәсуху харам, һәм аның киемнәре дә харам. Ва гузия бил харам, һәм аның тәне җыелган матдәләр дә харам. Ягъни бу кеше бәләкәй чактан ук харам ашап үскән, шушы харам белән тукланган, харам әйберләрне эчкән, шушы дога кылган вакытта да, Әле бүген генә дип аңлыйбыз, әйе, бүген генә әле ашаган ризыклары харам иде, бүген генә эчкән ризыклары харам иде, кигән киемнәре харам иде. Гомумән, аның акчасы хәләл түгел димәк мәгънәсендә. Фәәннә ястәҗәбә лизалик. Менә шуңа җавап бирелерме? Сахабәләрдән сорады пәйгамбер саллаллаху Бирелерме җавап моңа? Ягъни ул әгәр дә харам ашап, харам эчеп, харамга киенеп, Аллаһ Тәгалә каршына басты да һәм и ихластан кулларын күтәреп, я Рабби, я Рабби, сәфәр хәлендә аңа җавап бирелерме дип әйтә пәйгамбер саллаллаху Димәк нәрсә? бирелмәс. Шул кадәр ап-ачык аңлаешлы, шул кадәр ап-аяз, Пәйгамбәргә саллаллаһу сорау биргәндә, теге як каршында утыра торган кешеләр үзләре дә җавап бирәләр, юк, бирелмәс. Эшебезгә харам бер кисәк кенә эләксә дә, безнең догаларыбыз кабул булмаска мөмкин. Яни бу бик куркыныч җәмәгать. Без намаз укыйбыз, Садака бирәбез, хаҗга барабыз, тагын нәрсәләр эшлибез, әйме? Мәчетләр төзибез, кешеләргә ярдәм итәбез, ләкин харам ашаган аркасында сорыйбыз дога белән, кабул булмый. Сорыйсың, кабул булмый. Куркыныч бит, әйме? Гомумән, җәмәгать, менә без сезнең белән бит инде үзебез генә түгел, безнең туганнарыбыз да бар, күршеләребез дә бар, әйме? Мәчеткә дә кайбер чакта киләләр кешеләр. Килә ханым ярым киенгән дип әйтегәйме? Ягъни Аллаһ Субхана ва Тааляның әмерен үзен капларга үтәмәгән, әйме? Аңа аның догасына җавап булырмы? Монда әле нәрсә әйтә? Сәфәрдә кулларын күтәреп, "Я Рабби, я Рабби" дип сораган кешенең догасы кабул буламы, әгәр дә ул Аллаһка гыйсьян күрсәтә? Аллаһ Тәгаләнең харам дигән әйберләрен ашый, ара Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәмәү шул ук гөнаһ бит инде, әйме? Аның дуалары кабул булырмы? Әгәр дә арабыздан кемдер Алла сакласын, Алла сакласын, нәрсәдер каядыр алдап, ниндидер акчаларын үзенә алса, процентлар анда алдап, тагын ниндидер, әйме, кешенең хакына кереп, аның дуасы кабул булырмы? Шушы хадис буенча. Аның дуасы кабул булырмы? Пәйгамбер саллаллаху сорау бирде. Мин дә сорау бирәм. Кабул буламы? Беренче, әйме? Кашан безнең кем икәнлегебезне, әйме? Безнең ни кадәр без яхшы, ни кадәр без изге кешеләр карамастан, дуалар кабул булмаска мөмкин. Икенче чорак, кашан шулай ук без сезнең белән намаз укый торган кешеләр,

Уйларга тиешбез. Нәрсә сораячакмын? Ничек сораячакмын? Бөтен планнарыбызны язырга, доганы болай башлыйм, Аллаһ Тәгаләне мактыйм, үземнең гөнаһларымны да гафу үтенәм. Китте, китте, китте, менә болай, болай. Аннан соң ахырында гына менә шул әйберләрне сораячакмын дип, мисал өчен, җәмәгать, мисал өчен, бер президент бар. Без гел инде теге президент белән чагыштырабыз, әйме? Бер президент ниндидер, әйме? Шул ни ясады, әйме? Күрешү, ягъни очрашу. Аның янына керде кеше, әйме? Президент утыра, тыңлый бу кешене. Хәзер нәрсә сорар микән мине, әйме? Теге кеше килде дә, анда ни, тегендә нәрсәдер, әйме? Кара, нинди матур ширтләр, ширтәләр бар, нинди сталь синең яшык. А, әйе, кстати, миңа менә бу әйбер кирәк иде. Без президент янына, түрә янына кергән вакытта әзерләнеп керәбез. Шулай бит, әйме? Язабыз үзебезгә нине? План. Кергәндә болай әйтәм, фәлән-фәлән үзебезнең оешманың турында аңлатам, күрсәтәм, аннан соң менә болай әйтәм, болай әйтәм, бөтен плюсларны, минусларны аңлатканнан соң, мин менә шул сорау белән Аңа мөрәҗәгать итәм, безгә менә шуны бир әле дип, аннан соң җавапны көтәргә була. Ләкин әгәр дә гафләт белән уяусыз җыклаган хәлдә без Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер сорыйбыз, җавабы шулкадәр була, белегез. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзе. Өченче чара, кайчан безнең догалар кабул булмый?

Мөнкәрдән, начарлыктан кешеләрне тотып калу, менә шушындый Исламда төшенчә бар, һәрбер мусульман кешенең вазифасы. Ул безнең вазифа, чөнки Коръәни Кәримдә Алла Субхана ва Тәгалә моның турында бик күп әйтте, мусульманнар, ди, мусульманнар арасында аларның вазифасы амр бил-мәгъруфи ва нахи әл-мөнкәр. Без сезнең белән яхшылыкны кешеләргә аңлатырга тиешбез, начарлыктан туктатырга. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр дә сез ди, әгәр дә сез әмр бил мәгруфин, ягъни яхшылыкны әмер итү һәм начарлыктан туктатуны калдырасыз икән, сезнең дуалар кабул булмый. Без җәмгыятьтә яшибез бит, әйме? Җәмгыятьтә төрле кешеләр бар, күршеләр бар, бергә яши торган кешеләр бар, безнең туганнарыбыз бар, безнең балаларыбыз бар. Безнең оныкларыбыз бар, кемнеңдер. Шуларга әгәр дә без вакытында, кызым, гәүрәтне күрсәтеп җирмә, улым, кешеләрне алдама, апаем, болай эшләргә кирәк, әгәр дә без бу вазифаны калдырабыз икән, Һәрберебез, әйме? Догабыз кабул булмаска мөмкин, чөнки хәдис гомумән әйтелгән, җәмгыятьтә әгәр дә шушы вазифа калдырыла икән, әгәр дә без сезнең белән начарлыктан туктатмыйбыз икән кешеләрне, яхшылыкны аңлатмыйбыз икән, догалар кабул булмый. Намаз укысаң да, хаҗга барсаң да, ураза тотсаң да, садака бирсәң дә, Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, әгәр дә шушы вазифаны үтәмис икән, дәгаларыгыз кабул булмый. Әлбәттә, башка сәбәпләр дә булырга мөмкин, ләкин инде болар апачык хәдисләрдән килә, пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вассалам ачык иттереп безгә әйтте. Әгәр дә менә шуларны эшләсәгез, әгәр дә шулай булса, дәгагыз кабул булмау булмауга аптырамагыз.

Дога мөминнең сугыш коралы. Ягъни, әгәр дә кемдер сугышка чыга автомат белән, кемдер сугышка чыга ракета белән, кемдер сугышка чыга танк белән, мөминнең коралы дога. Бүгенге көндә Палестинада кардәшләребез дога белән яшиләр, әйме? Дога белән көрәшәләр. Мөминнең коралы, хәрби коралы, хәрби коралы дога. Яни без әгәр дә шушы доганы шулай ихтибарсыз итсәк, менә бу өч әйбергә, халәллеккә, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яшәүгә, әгәр дә без кешеләрне яхшылыкка индәмәсәк, начарлыктан туктатмасак, һәм әгәр дә без гафләт белән Аллаһ белән аралашсак, гафләт белән, ягъни Игътибарсыз аралашсак, безнең догаларыбыз, әлбәттә, кабул булмаска мөмкин. Шуның өчен менә бу әйберләрне ныгытыйк, җәмәгать, барыбыздан да Аллаһ Субхана ва Тәгалә догаларыбызны кабуллардан әйләсен. Һәрбер вакытта, бер, бер сораганда Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Догаларны кабул итүче сәбәпләр турында киләсе атнада сөйләшербез. Аллаһ Раббыз барыбыздан да разыйлардан булсын.